דארף מען אביסעלע דרך ארץ, זאלסט וויסן אז מען קען נישט מקבל זיין נאר אז מען האט דרך ארץ, מען מוז נישט מקבל זיין פון מיר, איך רעד צו דיר און דו הערסט מיך נישט אויס נאכאמאל, מוזט נישט מקבל זיין פון מיר, אבער זאלסט וויסן אז, גיי צו איינעם, נעם דעם טעלעפאן בוק, זוך אויף איינעם אין די גאנצע טעלעפאן בוק, ס'איז דא רבנים פון אויבן ביז אונטן, דיינים פון אויבן ביז אונטן, מוהלים, שוחטים, שדכנים, בדחנים, וואס דו ווילסט, נעם איינעם און זיי מחליט, אים גיי איך רעספעקטן, איך גיי הערן וואס ער זאגט, אז דו קומסט אין בית מדרש און דו רעדסט. איז א שאד די צייט, נאר קודם כל ביסטו מבזה די בית מדרש, און ביסט מבזה און ביסט גורם אז מענטשן זאלן נישט קענען אויסהערן, און צושטערסט די גאנצע שיעור. מען קומט אין בית מדרש דארף מען זיצן בדרך ארץ, און איך פארלאנג עס פון אלע תלמידים אפילו ווען איך בין נישט דא, אז א גבאי לערנט פאר סיפורי מעשיות, אז א גבאי לערנט פאר שלש עדות, אויב איינער העט זיך דערוואגן צו רעדן אין בית מדרש, וועל איך אים ארויס ווארפן פון די קהילה. ס'מוז זיין דרך ארץ, אויב ס'איז נישט דא קיין דיסציפלין, איך האב דא געברענגט ר' מרדכי פאר מנהל, דא א חורבן, דא געווען א א גאנצע יאר האב איך נישט געהאט קיין מנהל, א כיתה חרוב ונחרב, ח ו קיינער האט נישט אויסגעלערנט ארבעס רב, ח ו אזוי, כ'האב געזאגט געב פאר יעדן קינד פעטש, א טאטע קומט מיר פרעגט וואס איז געשען די וואך, איין יונגל איז געווען שלעכט די גאנצע כיתה האט געכאפט פעטש? פון פארמאט כ' בעט איך ברחמים ראטעווע מיך אפ דעם כיתה. א פרישע מלמד קומט אריין און מוז ער זיך האבן א שטיקל כח, האט ער נאך נישט קיין כח און נישט געווען קיין מנהל איז חרוב געגאנגען א גאנצע כיתה, אייבערשטער העלף מיר זאלן אלע זיין ערליכע אידן, בפרט משומעים, כיתה ג' קינדער, ווייל א קינד וואס ער הערט נישט א ניין, ער ווייסט נישט אזא זאך יעצט קען איך נישט רעדן, יעצט רעדט מיין רבי, אזא איינער קען נישט אויסוואקסן א איד, ס'מוז זיין דרך ארץ, אז ס'איז נישט דא קיין דרך ארץ איז גארנישט דא, א טאטע וואס פארלאנגט נישט אינדערהיים פון זיינע קינדער דרך ארץ, א טאטע וואס זאגט נישט פאר זיינע קינדער יעצט קען מען נישט רעדן, זאל וויסן אז די קינדער דארפן רחמי שמים זאלן בלייבן אידן. איך פרעג א טאטע וואס די מעשה מיט דיין קינד, ער וואפלט זיך און ער שלאגט זיך, מיין קינד איז אזא מין קינד, מ'קען אים נישט זאגן ניין, זאג איך דו ביסט א קראנקע מענטש, האסט א יונגל פון כיתה ב', דו קענסט אים נישט זאגן ניין, דו קענסט אים נישט זאגן מען מוז פאלגן א טאטע, דו ביסט א מהרס דיינע קינדער דארפן רחמי ש, איך וויל נישט חס ושלום זאגן זיי זענען ארויס, איך וויל נישט זאגן די פארקערט, דארפן רחמי שמים זאלן אויסוואקסן ערליכע אידן, מוז זיין דרך ארץ, די אלע שטובער ווערן לויזע שטובער. זאגט נישט קום גיי שטיי אויף ווען דו ווילסט קום גיי, מען קען נישט אנהייבן ביי די דרייצן יאר קען מען נישט אנהייבן זיך צו קריגן מיט א בחור יעצט איז שוין יעצט איז שוין מוזן יעצט איז שוין מוזן גיין געבן לאוו אבער קליינע קינדער צוויי יעריגע קינדער דריי יעריגע קינדער פיר יעריגע קינדער פינף יעריגע קינדער מען מוז זאגן פאר קינדער מען מוז פאלגן א טאטע זאגט מוז מען א טאטע רעדט מען קען נישט ענפערן אריין אין בעט יעדע זאך איז מען קומט אין בית מדרש מיז מען זיצן מיט דרך ארץ הערסט איבער געבן ירושלים אויכעט נישטא אזאך א גאב ד רעדט איך הער אויס נאר דער ישיבה די ביסט א מחוצף די באלאנגסט נישט אין היכל הקודש ס'דא גוט גענוג כיתות אין ברסלב פונקט פאר דיר דאס איז ברסלב א פלאץ פון א זיספענעמער. וואס קיינער זאל מיר נישט זאגן וואס צו טון, איך זאג עס שוין יעצט ווייל די פולע אינטערוויא איז א מעשיות און איך האב שוין פונקטליך געהערט וואס טויזער קוקט אן, ער שמועסט און ער לאכט זיך אונטער, נעם אים שיק אים ארויס צום בית מדרש, שוין נישט דא אזא זאך אין היכל הקודש אז א גאבע לערנט פאר און איינער רעדט, נישט דא אזא זאך. איז די זעלבע זאך אין חדר און אין סקול. און איך זאג פאר די טיטשערס והמלמדים, עטס זענטס מיר נישט קיין גוטע טיטשערס און מלמדים. אויב דו רעדסט און מען רעדט אריין, נעם דיין פאקעט בוק, וואק ארויס פון קלאס. ס'איז נישט דא גארנישט, ס'איז נישט דא קיין אטאריטי. ס'מוז זיין אטאריטעט, ס'מוז זיין דרך ארץ, נאר אזוי קען מען מקבל זיין. ווער וואס פאר לערנט היינט אין פלס הצדיק? מען זיצט שטיל אדער מען לאכט? מען זיצט און מען שמועסט אין די זייט איז עס די רבי נישט דארט, ס'איז א שאד די צייט, רייס אראפ די סיי אין היכל הקודש, קענסט ארויף לייגן עפעס א עפעס נחל, מעיינות הנחל, אורות הנחל, עפעס נחל פון ברסלב, ס'מוז זיין דרך ארץ, די הייליגע רבי זי ע איז שוין מסביר אז.